Ben, salut deoc'h tudou Gellet meump tapout ar metro evit mont betek an ti-gar hag adalek an ti-gar meump kavet un tren evit mont deus tu Gwengamp. Sañset vo en cheñch e Gwengamp evit mont betek Karaez evit an êr kozh giz hon oa prometet adalek fenoz hag e-pad ternoz vez vo kinnig deoc'h un diverradenn deus an ergelc'h a vez kavet war an dachenn 'ba Karaez atersadennoù, tammig koñserchoù a bep seurt traoù

Setu bah, des displegañ da dud Karrez ha d'ar Real peger bon douristed a zo dedennet ivez euh, gant ar Guden a mont eus kejet gant tu de deus an estrenvro ivez a oa a desechet un tamm gant ar Guden hag euh, c'est tout quoi. Euh, raon bete Karrez pas d'an Erarkos Neuze euh, evit don euh, deus roazhon bete Karrez evit euh, d'an Erarkos eret eret pe an dek euro. Oui, d'ur mont a don. Setu Evit ar Mondadonnia. Yeah. Zo ur priz a zo, a zo arc'hantet a gevret gant ar rannvro hag an SNCF. Ha n'ar c'helke ha n'eo ket pleustret d'aleg al Liger Atlantel. Da lavaret, tu naonet pegement e peion Setu, bah, tu naonet a rank pean un daouigen euro bennak. Tu a pez a ra, ouais. Ha 107 eus... Ha 107 eus bet voté d'un dra vit ma fait... gant ar rannvro vit ma fait penaos adstaget bro naonet deus Breizh. Setu aes saver ar goulenn quoi. Setu, setu neuze amour e saomp ar goulenn hag amour e tiskouezomp sklaer penaos e c'hell ar rannerez bezañ un ars etre etre Breizh melestradurel hag, hag al Liger-Atlantel quoi. Zo ar skouer vat. Ah, privo amour pa d'an tri devez E pad ar pevar devez. Ar pevar devez hag ar pider nozvezh Setu. Euh. Ya, ha Muskadig vo war ar stand Muskadig a zo war ar stand, a vo c'hoaz, Ok.
hag a vo bepred.
Er Stred Kennedy neuze.
Bon bah, Setu ar- deuit niverus de sikour euh, na an naonediz, Stred Kennedy. Haet on de hag euh, un tamm mat eus an noz war a seblant. Ken meuzen bennañ na gallet ar boster d'an noz. Neuze emañ vont da gotonim euh, penaos na kavet se. Neuze euh, penaos na kavet euh, bouz der d'an noz. Ah, me eus kavet se Plijus evel-just, hein, peger te oar bezo ar boss a oa gortozet uh, a-bouez pell e Breizh. Ha se zo bet uh, ar stopr e taol memes tro da, da gaout ur boss a eo hag un eom e Breizh, quoi. Bon, hag, uh, petra oa ar frazenn gentañ oa lâret? Ar frazenn gentañ oa memes soñj mod peger oa diwezhat a oa, oa demod karrez bevet Breizh. Ah ya Bon, me moa klevet trewel, mais en brezhoneg oa En brezhoneg oa memes tro hag... euh, A gav ket dit vefe interesant de dud euh, ar bagajoù, sonerion Breizh, euh, lakaat un tamm brezhoneg war al leurenn Ba se zo sklaer. Ar sapre kent e oa ouite Dam dam soñj eo. Ya Ya, da vot, da vot, da vot. Ya, tremenet war France Inter, war Brezhnek gant Bruce Springsteen Ah ya, ne vien ket se, me. Ya, ya, ya. Ne vien ket se, peger, euh, peger un sommet amañ ba Ba karrez a boueder hag me zo un tamm troc'het eus ar bed ma teus ran. Hag euh, me bon gwell aze. Hein.
Ah bah c'est tu, mon Benabar Zoni, juste drek euh, H8 Widom Vilans. Euh, vel ma, ma vez golet ganor e bra o nozzer michans vo, memes tra ben a c'hoaz, setu nozvez vad d'an holl a ken a c'hoaz war an dachen.